Yym, felly, mae Academi Adra yn llwyddiannus achos o'r partneriad ac y gweithio partneriaethol sydd yn digwydd. Academi Adra ydy'r rhaglen cyflogaeth a sgiliau da ni wedi ddatblygu yma yn Cymdeithas Tai Adra, a prif nod yr Academi ydy cefnogi unigolion sy'n lleol, yym, felly tenantiaid adra, ond hefyd pobl sy'n byw yn y cymunedau lle mae ganddon ni dai, yym, cefnogi nhw i ddatblygu i sgiliau, Yym i ga'l mynediad at hyfforddiant a hefyd dod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth. Yy dros y ddeuddeg mis dwytha ma' Academiadra 'di ga'l i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Cyffredin yym y Shared Prosperity Fund. Felly ma' hynna 'di golygu bo' ni wedi medru rhoi paid work placements ar ddiwadd y cyrsia 'da ni'n gynnig hefyd yym a Mae pobl fel Chris a Siôn wedi bod trwy'r paid work placements yma a mae hynna'n rhoi blas iddyn nhw ar fyd gwaith um, a fel maen nhw wedi sôn hefyd yn rhoi yr hyder yna iddyn nhw wedyn i fynd ymlaen i ffeindio gwaith. Um, boed hynna yn y sector maen nhw'n wedi bod ynddi hi neu maen rhywbeth hollol wahanol bod o jyst yn rhoi'r yr cyfle yna iddyn nhw rili really, i fagu hyder. Yn y fideo Siôn Hwn Edwards, dwi'n 20 Oedd a dwi o Blaena ers i fi gael ei eni. Yym, nes i ddod i wybod amdano fo trwy gys da efo Glain. Helo, enw fi di Glain a dwi'n gweithio fi i Academi efo gys da a dwi wedi bod yn helpu Siôn ers pedair mis wan a dwi wedi gweld datblygiad mawr yno fo. Teimlo fatha syth gafodd y job nath gwyno bod jyst goleuo fyny a fatha bod o'n efo pwrpas i godi fyny yn bora. Mae o'n proud ynddo ei hun dydi a wedyn 'dan ni i gyd yn proud onno fo. O 'dan. 'Dan ni fatha 'dan ni 'di bod yn deutho fo faint o proud 'dan ni. Na ma'n mynd ar dy galon di bechod. Yndi mae o.
Yndydi? Mae o isio cario mlaen a bod o isio dilyn olion traed pwy sy'n gweithio 'na hefyd a dwi'n dwi gweld gwyneb o ma'n dod at fi o yym Glenn get tools ma' isio bod yn pob- fatha'r un pobol a n'w sy'n wych. Teimlo bod Academi Adra yn helpu lot iddo fo a bo' chi'n cefnogi fo'n wych dwi me'wl. Ia. Yndi. Nesh i cychwyn off yn y Yym, dyn bach o bob dim fel bricklaying, joinery, plastro. Ath o jygio memory fi o y peth o'n i 'di dysgu yn coleg a oedd o'n chance i fi gallu dysgu pethau newydd hefyd. So mae'n kind of mix rhwng y ddau a mae 'di dod at ei gilydd i helpu fi tuag at gallu enjoio'r gwaith eto. Mae'n experience newydd am bod dwi heb bod ar yym website o blaen ond es i lawr i Llan i neud gwaith ar website bore fanno efo Wales Timber Solutions. O, Osian Jones dwi, uh, dwi'n site manager yn site yn Caes Uwch a un o'r directors i Wales Timber Solutions. Nes i gyfarfod Sean trwy Academy Adra Yy wrth ddelio efo ceri a clwyd alun yn y broses. Mae 'di helpu Siôn trwy hyder dwi'n meddwl ers cychwyn. Yym mae Sturter wedi magu hyder yn yr wyth wsos oedd e efo ni. Yym mae 'di bod yn helpu y bricis a hefyd mae 'di bod yn helpu ychydig o'r gwaith coed sy'n mynd ymlaen yn tu mewn y tai hefyd. So mae 'di gael chydig bach o blas a chydig bach o trêts gwahanol. Yym dwi'n meddwl mae'n helpu bobl lleol sydd ddim efo'r cyfle fel 'ma yn bob man yy especially i oedran Siôn. Yym. Dwi jyst yn meddwl bod o'n gyfle da iddyn nhw gael y profiad a i fod yn weithio ar seit mawr fel 'ma. I ni mae 'di bod yn dda gael rhywun i syportio rhywun lleol hefyd yym i ni fatha cwmni bach lleol. A nes i cychwyn off yn neud foundation i un tŷ. Erbyn 'wan ma' ma'n dod i at ei gilydd lot well a rhoid yr blocs ar y tu allan o dau tŷ gwahanol. Mi nesh i helpu pleswrs dros amser efyd pryd oedd by- briclayr ddim yno. O'n i 'di mynd o gwmpas yn llnau gyd o'r tai am bod nhw heb 'di gael eu gorffen eto. Ma' 'di dod â lot o pethe positif, yym ma' 'di gael fi i gael rwtîn i codi fyny, ma' 'di gael fi i gallu bod allan mwy, bod mwy confident pryd dwi allan. Yy felly ma'n dysgu sgilie bywyd iddyn nhw. Yym ch'mod i rei pobol ma' rhywbeth mor syml a troi fyny i gwaith ar amser um, yn dod yn hawdd. Uh, Ella bod hynna'n swnio'n eitha syml, um, ond dydy rei pobl heb gael y cyfle i ddysgu'r sgiliau bywyd syml yna. Os yna rhywun yn gofyn fi amdan Academi Adra, experience, enjoyable, a mae'n werth wneud o, cys mae'n ma rhoi chance i chdi gallu gweithio eto. Pa, pa, paid o bo'n onest. Ie, felly pan da ni'n cael yr adborth na'n ôl gyn yr unigolion sydd wedi cymryd rhan, um, dwi'n gwybod bod Chris yn teimlo bod ei hyder o wedi codi. Um, mae Sean wedi dweud rhywbeth fath. Chris yn sôn hefyd bod o'n cael defnyddio'r iaith Gymraeg gymaint mwy ywan hefyd, rhywbeth oedd o ddim yn gwneud cynt achos oedd o ddim yn dod ar draws pobl Cymraeg. Yeah, uh, my name's Chris, I'm 21, uh, from Carnarvon. I heard about this course through Gistar. It was on a website online and I was quite interested, so that's why I'm here today.
Fy enw fi di Lewis a dwi'n weithiwr allweddol neu key worker yma yn Hafan yn Gaernarfon. Dwi di bod yn gweithio yn gyson efo Chris a 'da ni di datblygu perthynas da rhwng y ddau ynnyn ni yym a drost y chwech mis 'na ag drw gefnogaeth Academi Adra swn i'n deud bod Chris wedi Dod yn ei flaen um, yn ei hyder a yn ei sgiliau cymdeithasol, ond yn bennaf wedi bod yn cefnogi fo efo ffeindio swyddi neu um, hyfforddiant mewn rhyw ffordd. Her yma, Chris yn berson reit annibynnol yn ei hun, ond o beth dwi wedi weld o Chris, oedd o'n mwynhau gweithio mi bres, mwynhau mynd allan bob dydd, bod ar site yn profi ei hun, a dwi'n mae ma, ma jyst wedi cael yr, wedi cael ei fatha ei sbardun yn ôl lle. Rhywbeth, rhywbeth sy'n cael ei dafu lot ar Gogledd Cymru ydy bod yna ddim bod 'na ddiffyg cyfleoedd i bobl. Da ni fel GISTA mond yn gallu cynnig gymaint, ond pan ydan ni'n cydweithio efo gwasanaethau lleol, mae mond yn agor byd i fyny i ni o ran be alla i gynnig fel gweithiwr allweddol. Felly, ar ôl gorffen y placement wythwsos 'na, mae Chris, drwy gefnogaeth Academi Adra, a cydweithio 'fo ICAN a Cyfleon Gista, mae o'n mynd i roi CV at ei gilydd. Yr gefnogaeth 'na'n parhau er bod yr wyth wsos 'na o gyfnod 'di dod i ben. Mae Academi Adra yn a Gista yn cefnogi Chris i dal cario mlaen chwilio a gobeithio cael cyfle. It's been quite nerve racking in the start cos I didn't know what I was going to do or I thought in the start to be honest I thought I'd end up on site and I just it wouldn't go well would it I don't know.

taken me on, I've really enjoyed this. Be dwi'n obeithio mae'r bobl ifanc ma'n gael allan o hyn ydi yr teimlad 'na bod bod nhw'n werth rhywbeth a bod nhw bo' nhw'n haeddu cael y cyfle 'na fatha bob arall. Yy lot o'r bobl 'dan ni'n gefnogi yym ella 'dyn nhw 'di cael y cychwyn gorau mewn bywyd a mae gennyn nhw rwystra sydd yn stopio nhw rhag ella cael y cyfleoedd 'na fysa pawb arall yn gael a bod hwnna wedyn yn rhoi chydig bach o head start iddyn nhw mewn bywyd ac yn rhoi cyfle iddyn nhw fynd ymlaen i, i ffeindio gwaith. Adborth positif na da ni'n gael gen yr unigolion sy'n cymryd rhan. Mae o'n, mae o'n gwneud gyd werth o, a mae'n dangos beth sy'n bosib pan mae partneriad yn dod at ei gilydd ac yn cefnogi unigolion.